Ardala mu wieħed mill-postijiet fil-gżejjer Maltin li fih instabu l-għadam ta' annimali li kienu jgħixu eluf ta' snin ilu. Fost dawn l-annimali kien hemm iljunfanti u ippopotami ta' daqs żgħir. Dawn l-annimali laħqu mitu kollha qabel ma waslu l-ewwel nies f'Malta. Il-klima li kienu mdorrijin fiha nbidlet u ma setgħux jaddattaw għall-kundizzjonijiet il-ġodda. Spiċċaw biex inqerdu u saru estinti. Għalhekk, l-estinzjoni tagħhom seħħet minħabba kawżi naturali. Kawża oħra tal-estinzjoni hija l-bniedem. Il-bniedem qered u għadu jeqred ħafna pjanti u annimali. U aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin jinqerdu pjanti u annimali ħtija tagħna l-bnedmin. F'Malta wkoll tlifna bosta annimali u pjanti minħabba li nqerdu mill-bniedem. Wieħed minn dawn l-annimali huwa ċ-ċawla. L-aħħar ċawla li nafu biha inqatlet f'Għawdex fl-1956. Imma b'xorti tajba iċ-ċawla għadha komuni f'ħafna pajjiżi oħra. Fl-2005, inqerdet tip ta' gremxula li kienet tinstab biss fuq il-gżejjer ta' Sermonett. Għalhekk, din il-gremxula issa nqerdet mhux biss minn pajjiżna, imma mid-dinja kollha. Imma x'inhuma r-raġunijiet li l-bniedem qed jeqred tant speċi ta' pjanti u annimali fil-pjaneta tagħna? Insemmu ħamsa minnhom. Raġuni ewlenija Hija l-qtil, il-qbid u l-ġbir ta' pjanti u annimali bħala sport, għall-ikel, biex jitrabbew fid-djar, inkella biex minnhom issir il-mediċina tradizzjonali. Biex nagħti eżempju, kull sena jinqatlu 40 miljun żiemel il-baħar biex jinbiegħu bħala souvenirs inkella biex jitnixxfu, jitfarrku fit-trab u jintużaw flok mediċina li fil-verità ma tiswa l-xejn. Insemmu wkoll il-qerda tal-ambjent li fih jgħixu l-pjanti u l-annimali, fosthom bit-tqaċċit u l-ħruq tal-foresti. Kawża oħra hija t-tniġġis f'kull rokna tad-dinja permezz taż-żjut, skart u kull xorta ta' ħmieġ li jintrema daqs li kieku xejn. Hemm imbagħad ċerti annimali li l-bniedem introduċa ma' kullu mkien, bħal ngħidu aħna l-ġrieden. Dawn, meta jiżdiedu, jibdew jattakkaw annimali oħra biex jikluhom u jispiċċaw biex jeqirduhom. Kienu l-ġrieden li l-bniedem daħħal f'Malta eluf ta' snin ilu illi spiċċaw biex qerdu l-gremxula ta' Selmunett. U l-ħames kawża ta' estinzjoni hija t-tibdil fil-klima li qed jolli t-temperatura u joħloq tibdil kbir fil-ħabitati. Biex nifmu aħjar kif annimali jew pjanta jistgħu jiġu estinti, se nieħdu żewġ eżempji minn pajjiżna. Il-bużaq Hija ħuta li tinstab biss f'Malta u max-xtut ta' ftit pajjiżi oħra fiċ-ċentru tal-Mediterran. Fi ftit kliem, hi endemika għaċ-ċentru tal-Mediterran. Meta ngħidu li speċi hija endemika ifisser li tinstab f'post wieħed biss, jew fi ftit postijiet u mkien aktar fid-dinja. Hija wkoll l-unika ħuta fil-gżejjer Maltin li tgħix fl-ilma salmastru. Dan huwa ilma mielaħ inqas mill-baħar li jifforma fejn l-ilma ħelu joħroġ mill-blat u jitħallat mal-ilma baħar. Il-bużaq kapaċi wkoll jgħix f'ilma ħelu, f'ilma baħar jew f'ilma mielaħ iktar mill-baħar. Imma biex ibid, irid isib l-ilma salmastru. Is-sabgħijiet b'ilma sal-mastru f'Malta għandna verament ftit. U għalhekk probabbli illi l-bużaq minn dejjem kont issibu fi ftit postijiet f'pajjiżna. Maż-żmien dawn il-ftit postijiet komplew jonqsu u l-bużaq inqered minn postijiet bħall-Marsa fejn l-ambjent ġie żviluppat u sar hemm ħafna tniġġis. Inqered ukoll minn postijiet oħra fejn qabel kien komuni, bħal ngħidu aħna f'Marsaxlokk. Mill-postijiet oriġinali fejn qabel kien jinstab il-bużaq, illum għadu jinstab biss fis-Salini u fil-magħluq ta' Marsaskala. Fis-Salini għadu komuni imma fil-magħluq naqas ħafna minħabba t-tniġġis u l-iżvilupp li sar fil-viċin. Biex ipatti għal dan nuqqas, meta nħolqu r-riservi naturali tal-Għadira u aktar tard tas-Semar, il-bużaq kien ġie introdott fl-ilma sal-mastru ta' dawn iż-żewġ riservi, tant li beda jbid fihom u llum hemm eluf kbar minn dan il-ħut fiż-żewġ riservi naturali. Imma b'daqshekk ma nistgħux inserrħu moħħna li l-bużaq m'għadux fil-periklu li jinqered minn Malta. Minħabba li l-postijiet fejn tinstab din il-ħuta tgħoddhom fuq ponot subgħajk, il-bużaq xorta jibqa' jitqies bħala ħuta fil-periklu li tiġi estinta minn pajjiżna. Biżżejjed li l-ilma ħelu ma jibqax jitħallat mal-ilma mielaħ f'dawn l-erba' postijiet biex il-bużaq jisparixxi minnhom ukoll u jinqered minn Malta. Minn fost il-pjanti endemiċi kollha li jikbru f'pajjiżna, is-sempreviva t'Għawdex hi meqjusa bħala l-iktar waħda li tinsab fil-periklu li tinqered. Fl-inħawi tad-dwejra t'Għawdex hi komuni. Tikber ukoll fl-irdumijiet tal-viċin imma imkien iktar la f'Għawdex, la f'Malta, u lanqas fid-dinja. Dan ifisser li jekk tinqered mir-roqgħa art fejn għadha tikber, is-Sembre Viva t'Għawdex tkun inqerdet mid-dinja kollha u nibqgħu narawha biss fir-ritratti. U taħsbux li din hi xi ħaġa impossibbli. Xi snin ilu, xi ħadd kien ħawwel pjanti msejħin Swaba tal-Madonna fid-Dwejra biex mingħalih iżejjen l-ambjent. Din mhix pjanta Maltija. imma fil-klima tagħna tikber tajjeb ħafna. Tant tikber tajjeb li bdiet timla kullumkien u kienet qed tieħu post is-sempre viva ta' Għawdex u pjanti oħra b'xorti tajba laħqet neħħiet qabel ma kien tard wisq. Problema oħra għas-sempre viva ta' Għawdex hi l-ipparkjar tal-karozzi fuq il-blat tad-dwejra li jagħmilha impossibbli għall-pjanti biex ikomplu jikbru fejn jgħaffġu t-tajers tal-karozzi. Tajjeb niftakru li meta pjanta jew annimal jinqerdu, xejn ma jista' jġibhom lura. Inkunu responsabbli ta' dak li nagħmlu u naħdmu biex id-dinja tagħna nħalluha